Blockchain-baséiert elektronescht Wielen, Virtual Reality Plenarsëtzungen, d'Kënschtlech Intelligenz fir Gesetzestexter, Science Fiction oder schonn an 10 Joer do? Als Member vun der Digitaliséierungskommissioun schaffen ech un dëser Zukunft vun eisser Demokratie. An haut kucke mer, wéi d'Chamber vum 21. Joerhonnert kéint ausgesinn. Wëllkomm bei Parliament Decoded. Ech sinn de Sven Clement, Piratendeputéierten an der Chamber. An haut projektéiere mer eis an d'Zukunft an diskutéieren iwwert d'Transformatioun vun der parlamentarescher Aarbecht,

Éischtens ass fir mech ganz kloer, mir wëllen eng erweidert Participatioun, zum Beispill eng digital Biergerversammlung. Stellt Iech vir, Dir kënnt online u Kommissiounssëtzungen deelhuelen, net nëmmen nolauschtere mee Froe stellen an, vläit esouguer, mat diskutéieren, Feedback eragi well, Real-time Feedback. Wärend Plenarsëtzunge kéinte Biergerinnen a Bierger direkt Reaktiounen opginn op Proposen, déi an d'Entscheedungsprozesser afléisse kéinten, zum Beispill bei Motiounen oder Resolutiounen. Mir kéinten eis eng erweidert Petitiounsplattform virstellen, wou een net nëmmen Ënnerschrëfte sammele kéint, mee konkret Amendementer zu Gesetzesvirschléi virschloe kéint. Mir kéinte kënschtlech Intelligenz am Gesetzgebungsprozess benotzen, zum Beispill fir Gesetzanalyssystemer, déi automatesch iwwerpréifen, ob nei Gesetzer mat bestoenden am Widdersproch sinn. Mir kéinten e sougenanntene Predictive Impact Assessment maachen, also Algorithme benotzen, déi viraussoen, wéi sech nei Gesetzer op verschidde Beräicher vun eiser Gesellschaft auswierken. Mir kéinten automatiséiert iwwersetze loossen, mat bal perfekten Iwwersetzungen tëscht all eise Sproochen, fir méi accessibel Gesetzer, a jo, Debatten. A jo, mir kënne Blockchain benotzen fir Transparenz. Mir kënnen dezentraliséiert Ofstëmmunge maachen, all Stëmm vun all Deputéierten op enger onverännerlecher Blockchain späicheren. fir méi Transparenz ze suergen. Mir kéinten smart contracts a Gesetzer benotzen, Gesetzer, déi automatesch exekutéiert ginn, wa bestëmmt Konditiounen, a firwat net augmented reality am Parlament benotzen. Zum Beispill kéint een an Echtzäit Informatiounen iwwer Gesetzesvirschléi kréien, wärend ee se liest. Mir kéinten immersiv Kommissiounssëtzungen hu wou Experte sech virtuell an de Sall bäischalten, ouni physesch do ze sinn. Jo, dat kléngt alles wéi Science Fiction, mee mir schaffen u ganz konkrete Projeten. Zum Beispill den Open Data ze stäerken, all parlamentaresch Daten a standardiséiert Formater fir Entwéckler a Fuerscher zur Verfügung opzestellen, eng API fir Chamber.lu, esou datt Programméierer kéinten eegen Apps entwéckelen, déi mat de parlamentaresche Systemer connectéiert sinn. Jo, a mir kënnten driwwer diskutéieren, wéi mer elektronesch wiele kënnen, zum Beispill an der Wahlkabinn elektronesch ofstëmmen ze kënnen. Wat fir mech wichteg ass dobäi, ass datt mer d'Digitaliséierung notzen. Mee natierlech huet dat och Erausfuerderungen. Engersäits d'Cybersécherheet, well jidder digital Innovatioun brauch och verstäerkte Sécherheetsmesuren. Mir däerfen den digital divide net aus den Aen verléieren, well net all Bierger huet Déi selwecht technologesch Kompetenzen. An Transparenz versus Efficacitéit, wéi vill Transparenz kann ze vill sinn? An dann d'demokratesch Legitimatioun, wéi stelle mer sécher, datt d'Technologie d'Demokratie stäerkt anstatt se zersetzen? Wann een eis international vergläicht, gesäit een, datt mer net méi ganz vir sinn. Estland huet eng digital Regierung an eng E-Residency. Taiwan huet den V-Taiwan Participatory Democracy Platform. Madrid huet hir Budget digital gemaach. Finnland huet Citizen Juries zu komplexen Themen. Lëtzebuerg New Petitioune. Punkt. Mee wat mer ëmmer bleiwen mussen hunn, ass mënschlech Interaktioun. D'Technologie soll ënnerstëtzen, net ersetzen. Mir brauchen eng demokratesch Kontroll, well all Décisioune mussen ëmmer nach bei mënschlechen Acteuren an net bei enger AI leien. Mir brauchen och eng Accessibilitéit, well keen däerf wéinst techneschen Barrieren ausgeschloss ginn. An Transparenz ass wichteg, fir datt Algorithmen a Systemer verstobar a kontrolléierbar bleiwen. An dofir kënne mer an den nächste Jore konkret eppes maachen. Mir kënnen erweidert Online-Participatioun maachen, wéi bei de Petitiounen. Mir kënnen KI-Toole fir Gesetzesanalyse maachen. Mir kënnen eis Dokumenten nach méi digitaliséieren a mir kënnen hybrid Kommissiounssëtzunge mat Online-Participatioun testen. A wéi kënnt Dir matmaachen? Benotzt eis aktuell Tools, Chamber.lu, Petitioune.lu a jo och d'Piraten-Websäit fro.lu. Gitt eis Feedback, wat funktionéiert, wat muss verbessert ginn. Jo, proposéiert Är Ideeën! Wéi kann d'Demokratie méi digital ginn? A bleift kritesch, well net all technologesch Solutioun ass automatesch besser. An d'Digitalisatioun vun der Demokratie ass net just en techneschen Trend. Nee, et ass eng Néidegkeet fir eng Gesellschaft, déi ëmmer méi vernetzt an technesch orientéiert gëtt. Als Deputéierten aus der Tech-Branche gesinn ech et als eng vu menge Missiounen, fir sécherzestellen, datt dës Entwécklung demokratesch a biergerfrëndlech geschitt. D'Zukunft vun eiser Demokratie läit an eisen Hänn. Lo seis de do fir en zesummegestallt. An der nächster Episod kucke mer wou d'Geld higeet a firwar Geld a Politik enk matenee verbonne sinn.